Хӗлле юр айӗнче канса ҫуркунне ҫӗнӗ вӑйпа аталанччӑр. Кӗркунне тавралӑха илем кӳни, йывӑҫ-курӑк таврашне тасатса кӑпкалатнин тӗллевӗсенчен пӗри шӑпах ҫакӑ. Элӗк тӑрӑхӗнчи татмӑшсем те хӑйсем кашни ҫулах лартса хӑваракан йывӑҫ-тӗм лайӑх ӳстӗр тесе тӑрӑшаҫҫӗ. Тирпейлӗ, хӑтлӑ тавралӑхпа киленме те кӑмӑллӑ. Ҫавӑнпа ялшӑн пӗлтерӗшлӗ те хаклӑ Атӑк ҫӑлӗ таврашӗнче кӗркуннесерен Тасалӑх кунӗ ирттерет ял халӑхӗ.
Шӑпах Атӑк ҫӑлкуҫӗ тапса тӑракан тӗлте темиҫе ӗмӗр каялла ял пуҫланса кайнӑ тесе шутлаҫҫӗ татмӑшсем. Ҫумӑр чылай хушӑ ҫумалсан е ытти сӑлтавпа кунтах чӳк ирттернӗ. Халӗ те халӑх ҫӑл таврашне сӑваплӑ вырӑн пек йышӑнать. Ӑна ҫут ҫанталӑк паркӗ тӑвас тӗллевпе Ҫулран ҫул пысӑк ӗҫсем пуҫараҫҫӗ. Пӗлтӗрхи ҫул эпир ҫак вырӑна, кунта вырнаҫнӑ Атӑкҫӑл пӗвине, инициативнӑ бюджет майӗпе укҫа пуҫтарса халӑхпа патшалӑх пулӑшнипе тасаттартӑмӑр. Кунта, паллах, питӗ пысӑк ӗҫсем туса ирттермелле малла та. Ҫакӑнта, эп шутлатӑп, Татмӑшран кашни хӑй вӑхӑтӗнчен тухса кайнӑ ҫынсем килсе пурӑнса ирттернӗ вӑхӑтсене, самантсене аса илме пултараҫҫӗ тесе. Питӗ савӑнтарать. Кунта Кӑрмӑш ҫулта лартнӑ йывӑҫсем, халь вӗсем ҫӗкленнӗ. Кунта пирамидальный топольсем, кунта ҫавӑн пекех шурӑ сиреньсем ҫитӗнеҫҫӗ, каштан йывӑҫҫисем ҫитӗнеҫҫӗ. Юмансем, хыр-чӑрӑш та вӑй илсе ҫӳлелле кармашма пуҫланӑ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче ҫӗнтернӗренпе ҫитмӗл ҫичӗ ҫул ҫитнӗ тӗле лартнӑ ҫитмӗл ҫичӗ кедр тӗрӗс-тӗкел ӳсет, Кану кунӗсенче ыр ҫанталӑкпа усӑ курса татмӑшсем пӗрле пухӑнса йывӑҫсен таврашне тасатса кӑпкалатнӑ. Пилеш ҫуркунне хитре ҫурӑлса кӗркунне хӗрлӗ ҫырлисемпе илӗртнине кура вӑтӑр хунав лартса хӑварнӑ. Татмӑшри ҫынсен йышне тӗпе хурса пурӑна киле ҫак йывӑҫ шутне виҫҫӗре ҫитересшӗн. Пилеш йывӑҫҫи пирӗн тӑрӑхра, чӑваш халӑхӗшӗн вӑл паллӑ йывӑҫ. Ӑна Турӑ йывӑҫҫи тетпӗр. Ӑна яланах ялта пӳрт-ҫурта илемлетме тӗрлӗ уявсенче касса ҫакнӑ илемлетнӗ пӳрт-ҫурта унӑн симӗс тӗсӗпе, илемлӗ ҫӳлҫисемпе. Кӗркунне, паллах, пилеше татнӑ, пуҫтарнӑ халӑх. Хӗлле улах ларнӑ чухне ҫак пилеше ваттисем кӑлара-кӑлара панӑ ҫамрӑксене вӗсем Вӑй илччӗр, савӑнччӑр, сывлӑхне йӗркеллӗ упраса тытса пурнӑҫа малла яччӑр тесе пилешӗн пӗлтерӗшӗ ҫавӑн пек теҫҫӗ пирӗн ҫак вырӑнта пурӑнакан халӑх. Экологи ҫулталӑкӗ пынӑ май Чӑваш Енре ҫӑлкуҫсен таврашне хӑтлӑх, тирпей-илем кӳнине шута илсе конкурс ирттернӗ. Унта шӑпах Атӑк ҫӑлкуҫӗн таврашне тимлесе тӑракан татмӑшсем ҫӗнтернӗ. Ял халӑхӗн тӗллевӗсем татах та пур, малашлӑхра темиҫе ӗмӗр хушши ку тӑрӑхра пурӑннӑ йӑхсене халалласа вун икӗ шурӑ палӑк лартса парк йӗркелесшӗн, Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алиса Александрова, Николай Семенов.